اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو راجدھانی دی کہانی سنویندے ہیں تو اکوں سفر ہی کریندے پہ نال نال راجدھانی دی کہانی بھی ڈسیندے جلدے ہیں اسلام آباد دے وچ جڑیاں وڈیاں خبراں اج ہن رتو کیا اجو کیا ایک تا ظاہر پاکستان تحریک انصاف دا جڑا احتجاج ہے ان دی ایویں سمجھو شروع تھی گئی ہے جڑی ڈیڈ لائن ہے سولہ دسمبر تک کھا کے سولہ دسمبر توں جڑا ہے جڑے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں اگر پندرہ دسمبر تک عمران خان رہا نہ تھے وہ جڑا ہے اپنے ریمیٹنس بھیجن پاکستان دے وچ رقم بھیجن بند کر دے سن دیکھو ہن اے کہ تک یہ سلسلہ چل دے لیکن ایں حوالے نال خبراں کلوکیاں آ گیاں ہن کہ خان صاحب جیڑھے ہن او انہاں نے ہک ہفتہ اگو تے کر ڈتی ہے جیڑھی ڈیڈ لائن ہے احتجاج آلی اے ہن پتہ لگسی اے تے گال مہاڑی تھیندی پی ہے تے بی جیڑھی اہم خبر رہی او دینی مدارس دا کل اہم اجلاس ہا اسلام آباد دے وچ رات جیڑھا ہے گال مہاڑ بھی کیتی ہے مفتی منیب الرحمان مولانا فضل الرحمان تے ول اوندے جواب دے وچ حافظ طاہر اشرفی صاحب دا جڑا ہے او بیان وی آئے او وی اہم معاملہ ہے بیا جڑا انٹرسٹنگ مدعا ہے سوشل میڈیا دے اتے او ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دے خصوصی اہلچی رچرڈ گرینیل جڑا ہے انہیں دا ہک بیان ہے جیڑھا انہاں نے عمران خان صاحب دی رہائی دے حوالے نال ڈتے ان توں پہلے وی انہاں نے ہک بیان ڈتا ہی تے ہن ہک وت بیان بیا انہاں دا آئے جیندے وچ انہاں نے آکھے کہ جیو نیوز نے خبر چلائی ہے اپنے پیج دے کہ فلاں بندے کو انہیں دے بارے لکھ کے کہ جی ہم جنس پرست رچرڈ گرینیل گرینیل جڑے ہیں وہ

ذکر چلدا پئے سوشل میڈیا تے خاص طور تے ایکس دے اتے انسٹا تے فیس بک تے واٹس ایپ گروپس دے وچ جیڑھے پاکستان تحریک انصاف دے حامی لوگ ہن صحافی ہن ورکر ہن او بہوں خوش ہن تے ٹرولنگ ہک قسم دی کریندے پئے جیو نیوز دی وی تے نال پاکستان دی اسٹیبلشمنٹ دی وی تے نال ایبسلوٹلی ناٹ آکھن والے جیڑھے ہن نا ہݨ عجیب عجیب کے جی ݙیکھو خان صاحب انہاں نے امیداں ظاہر لائیاں ہوئن ڈونلڈ ٹرمپ دے اتے ہن خان صاحب دی جڑی رہائی دا وسیلہ بنسن صدر ڈونلڈ ٹرمپ بندے نہیں بندے یہ اگو ڈیکھن والی گال ہے پتہ لگ ویسی تے باقی گالھیں چلدیاں پین مذاکرات دے حوالے نال تے ایں حوالے نال فواد چوہدری صاحب آکھیے کہ میں عمران خان کو آکھیے حکومت نال مذاکرات دا کوئی فائدہ کوئی نہیں نہ ہی ساکو حکومت نال مذاکرات کرنے چاہیدے ساکو اپوزیشن کو کٹھا کرنا چاہیدے تے فواد چوہدری آکھیے کہ عمران خان نے انہاں دی ایں تجویز نال اتفاق کیتے تے رات جڑا ہے جڑے رؤف حسن ہن، سابق سیکرٹری اطلاعات وی ہن پاکستان تحریک انصاف دے۔ انہاں نے ایئر وائز ٹی وی دے ہک پروگرام دے وچ آکھیا کہ خان صاحب جیڑھا ہے ملݨ چاہندن محمود خان اچکزئی کوں وی، رباب اختر مینگل کوں وی تے مولانا فضل الرحمان نال ملاقات دے خواہش مند وی ہن۔ ݙیکھو ہاں حکومت ہݨ اگر انہاں کوں ملاقات دی اجازت ݙیندی ہے۔ تاں ول ملاقات کریسن خان صاحب اے ہک اہم گالھ ہے باقی جیڑا رات مدارس دا دینی مدارس دا جیڑا احتجاج آ اوں حوالے نال جیڑی خبر ہے او اے ہے مفتی منیب الرحمن صاحب نے گالھ مہاڑ کیتی ہے انہوں نے آکھیا کہ مدارس بل جیڑا ہے او صدر صاحب دی منظوری دے بعد جیڑا ہے پارلیمنٹ دی منظوری دے بعد صدر کوں بھیجا گیا ہا دستخط واسطے صدر صدر مملکت دے پہلے اعتراض دا جواب قومی اسمبلی نے تے اسپیکر نے ڈے ڈیتا ہا صدر جیڑھا ہے ݙاہ ݙینھ تک مدارس بل دے اتے کوئی اعتراض نی کیتا ݙوجھا اعتراض جیڑھا ہے صدر دا او وی وقت گزرݨ دے پاروں غیر موثر ہا او اعتراض نہ ہن کر سڳدے کیونکہ او جیڑھا وقت ہا اعتراض کرݨ دا اوں وقت دے اندر اندر اعتراض نہ ہا کیتا ڳیا انہاں آکھیے جو صدر دے دستخط نہ کرݨ تے جیڑھا مدارس بل ہے او ہݨ ایکٹ بݨ چکے اسپیکر ایاز صادق وی آکھ ݙتے کہ مدارس بل جیڑھا اے ایکٹ بݨ چکے۔ انہاں مطالبہ کیتے کہ مدارس بل چونکہ ایکٹ بݨ چکے فوری طور دے اتے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیتا ونڄے کیوں جو اے قانونی تقاضا وی اے تے اساکوں امید اے جو حکومت انصاف تے توازن قائم رکھیندے ہوئیں کم کریسی فوری طور دے اتیں جڑا ہے این حوالے نال بل بل دے اتیں دستخط نہیں بھی تھے تو کو ہن چونکہ وہ ایکٹ بن چکے تے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دے سی انہیں آکھے کہ اگر ان اتیں عمل درآمد نہ تھیا تو ول اساں آئندہ لائحہ عمل دا اعلان کریسوں مولانا فضل الرحمان آکھیا جو اساں حکومت دی طرفوں جیڑھا مسودہ آیا ہا اساں اوندے اتے جیڑھا ہے اون مسودے دے اتے ڈرافٹ بل منظور کیتا ہا چھبیویں آئینی ترمیم دے موقع دے اتے وعدہ کیتا گیا ہا کہ بل پاس کریسوں تے اے وعدہ پورا وی کیتا گیا ہا۔ حکومت بل پیش تے منظور تھیوݨ تک کوئی اعتراض نئیں کیتا۔ ساݙا آصف زرداری نال کوئی جھڳڑا کوئنی او ساݙے بھرا ہن۔ ایوان صدر ݙسے جو انہیں کوں آخر اعتراض ہے کیوں؟ حکومت نے ہݨ جیڑھا آ کے منظوری دے بعد آ کے ڳالھیں کرݨ شروع کر ݙتن کہ بل اتے ٻہوں سارے اعتراض ہن۔ ایوان صدر ساکوں ݙسے جو خلاف قانون اقدامات کیوں اٹھائے ویندے پئے ہن کیوں جیڑھا ہے مدارس بل کوں متنازعہ بݨایا ویندا پئے اے او بل ہے جیندی پارلیمنٹ منظوری ݙے چکی ہے اگر کوئی انہیں کوئی اعتراضات ہن تاں او ظاہر ہے پہلے ایندے تے سوچ وچار کرے نا پہلے ڳالھ بات کرے نا انہیں آکھیا جو اساں اپݨا واضح پیغام جیڑھا ہے حکومت کوں ݙے ݙتے تے ہݨ جیڑھا ہے ہن اساں کوئی منفی گال بھار نہیں سے کرن چاہندے سارا موقف آئین تے قانون دے بالکل مطابق ہے حکومت دا موجودہ موقف بغیر کہیں دلیل اور بغیر کہیں منطق دے ہے ساری شکایت جڑی ہے حکومت نال ہے حکومت کو پتے جو اساں کھل ہس کے گالھ نی منوا سکدے۔ ملک اچ استحکام تے امن دی ضرورت اے، اساں اچھا پیغام ڈتے حکومت کنیں امید رکھیندے ہیں کہ حکومت فوری طور دے اتے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر ڈیوے۔ ڈوجھی طرف طاہر اشرفی صاحب جڑا ہے او انہاں نے آکھیا جی کہیں کوں زید نی کرنی چاہیدی اٹھارہ ہزار چھ سو مدرسے جڑے ہیں وزارت تعلیم نال منسلک تھی چکن۔ معاہدے دے اتے مفتی تقی عثمانی تے مفتی منیب دی طرفوں دستخط وی ہن تے انہاں دی طرفوں ہی اے معاہدہ کیتا گیا ہا اے لوگ ہن او معاہدہ چھوڑ کے سوسائٹی ایکٹ دی طرف ونجنڑ چاہندن تے اے انہاں دی اپنی مرضی ہے مدارس وزارت تعلیم دے ماتحت کوئنی اے وزارت تعلیم نال منسلک تھیندے پن۔ اگر اٹھارہ ہزار چھی سو مدرس مدارس جیڑے ہیں ڈاہ ڈاہ بندے وی گھن آئے تاں کیا تھی تھی ان اتے سوچنا چاہی دے انہاں کہ کہ مدارس دے جڑے ہیں نا پاک ملک دے وچ پندرہ بورڈ ہیں پانچ بورڈ کو اعتماد گھنن ڈاہ کو چھوڑ دیوں ای نہیں تھی سکتا پانچ سال نال جڑے مدارس وزارت تعلیم نال منسلک ہن انہیں دا نصاب کہیں وی تبدیل نہیں کرایا انہوں نے مطالبہ کیتے کہ حکومت جیڑی بھی قانون سازی کرنی ہے انہاں پنج بورڈ دے نال نال جڑے ڈاہ بورڈ بے ہن سارے ہن انہیں کو بھی اعتماد اچ گھدا ونجے حکومت کو آکھن چاہندے ہیں جو لکھاں طلبہ تے ہزاراں مدارس دا معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان واسطے جیڑا وی قانون بنڑائے بنڑاؤ لیکن سارے نظام کو ہر گز نہ چھیڑیا ونجے سارے مدارس جڑے ہیں اے وزارت تعلیم نال ہی منتلک رہنے چاہیے یہ ہوں پھڈا ہے جڑا اسلام آباد دے وچ جاری و ساری ہے اندو تے دیدے ہیں کیا تھی لے اج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس دی سماعت بھی ہو سی تے نال نال باقی وی ملک دے وچ جو صورتحال ہوسی راجدھانی دی او تاں کوں شام کوں ݙسیسوں، مذاکرات دی ڳالھ کتھاں پہنچدی اے، احتجاج دا معاملہ کتھاں ویندے، اے سارے قصے اے ساریاں کہانیاں نال نال ݙسیسوں آخر تے ایہا ارداد کریساں کہ میݙے ولاگ کوں تساں شیئر کرݨ فیس بک تے ݙیندے ٻیٹھے ہو تاں فیس بک تے شیئر کر چھوڑو۔ اگر یوٹیوب تے ردے بیٹھو تاں یوٹیوب تے شیئر چیک کرو جے اگر ایکوں ایکس تے ٹویٹر تے پہلے دیو تاں ٹویٹر تے بھی شیئر دا آپشن موجود ہے وہ ری پوسٹ کر سکتے ہو کوٹ ری ٹویٹ بھی کر سکتے ہو اگلے ولاگ تک اپنے دوست اپنے ہوسٹ بدن فر عباس کو اجازتاں رسو رب سونے دے حوالے دے